Yardım kerek suallerden? Yoq, bir kimseden yardım kerek olsa? kerekmey, kerekmey bizge yardım. Çen çıqarasıñ endi, Eee. aha, añlaşıldı. Keyfiñ nasıl? Aytsa. Soñki Keyfim? adiseleriñden soñ. Aa,
yoq, ebet bu pek, aa, qorquçlı bir adiseler oldı. Biz añlatmamız şunı, sırda qalsın. Kim bilirse, merkez bile endi bu aqqında. ve ebet raatsızlanam, muarririyet içün, ne içün? Ya özün içün qasetleneñ? Özün içün de ebet qasetleneñ, amma bir yıl içinde mında çalışmağanımdan biraz qasevet azca. Bir yılğa yaqın.
Şunıñ içün men seniñ soyadını iç bir yerde körmeyim, öyleymi? Evet.
Çünki qıdıra-qıdıra tapmadım, öyle de nasıl maqalelerini yazasıñ. Anda bir qaç kere keçken edi gazette. Ağam da oquyım da.
Oquysıñ da. Evet, oquyım.
Bazarda yardım etem. Mında kelip. Levoskanyan ya da nasıl? E, Levoskanyan.
Anda ne, yılbaş nomerasında, sanda bir ne hata keçti, anda deñiştirmediler bu.

Men şurda saylamaq olamı? Men bileseniz, saylamaq pek qıyın ve böyle bir otdel kibi şeyler bizde yoq. Er şey aqqında, öyle mi? Er şey aqqında, evet. Universalnıy jurnalist deyler de. Sen kerçekten de jurnalist ya da filolog? Men kerçekten de jurnalist.
Men. Tavlidskiy gumanitarno-ekologiçeskiy institutını bitirdim, jurnalistika fakultetini, ya.
Altı yaşında olğanda bir kün Balta deymegen ormanlarğa bağışlanğan kerçek ikâyeler adlı bir kitapta şaşırtıcı bir resim körgen edim. Resimde yırtıcı bir ayvannı yutqan balaban boa yılanı tasvirlengen edi. Aşağıdaki o resimniñ bir kopiyası. Kitapta boa yılanı avını bütünley çaynamazdan yuta, bundan soñ o qıbırdap olamay ve altı ay devamında aşnı azım etkence yuqlay, dep yazılğan edi.
Oyun. Oyun. Tak, sen deysiñ Sobçaknı baqman. Aysa senin içün yañılıq olar. Demek, men saña şimdi bir qaç jurnalistimizni teklif eteceğim. Sen eñ begengen soyunı seçesiñ.
Eñ dülber soyunımı? Özüñ baq.
İsteseñ dülber soyunı, isteseñ aqıllı soyunı. Mümkün olsa, izaat da beresiñ, ne içün, ne içün bu adam, ne içün başqa bir adam böyle. Mına, başlayıq. Birinci, üç adam. Köresiñmi? Bekir Mamut, Seyran Suleyman ve Şevket Haybulla. Qaysı birini seçip alasıñ? Büyük bir intriga.
Er kesni ebet ürmet etem. Bir danesini almaq kerek. Bir danesini almaq kerek, ya. Ocam edi. Çoq şey ögrenmedi. Meni ögretti ve ögretmege devam ete, ebet. Bekir ağa. Yahşı. Aqlında tut, Bekir ağa. Yahşı. Üçüñ ekiñni bitti ki. Mına. Ya ana tili qaydan, bilgileri qaydan? Bu bu uzun tarih. Birinciden, anam da çalıştı bizim gazetimizde, Lenin bayrağında, soñ Yañı dünyada. Elbette, Lenin bayrağında, Yañı dünyada çalışsañ, til meselesi çıqacaqmı? Amma Evde ebet melafet edim ana tilimizde, amma böyle edebiy ne aqqında, nu, edebiy tilinde yoq. Yani ne yerde ögrendiñ? Soñ özüm istegim keldi, özüme böyle istek keldi. Soñ degende bu ne vaqıt? O. Qaç yaşında ediñ? Qaç, qaçıncı seneler? Bu bellesem, on beş, on altı. Yoq, on beş, on beş senesinde degil, evelce on bir, on eki senelerinde. Çünki añladım, biz özüñkiñizden nasıl vazgeçmek? Bu bizim tilimiz, bizim tarihımız, bizim. medeniyetimiz ve ondan vazgeçmek olmaz diye de tüşündim, böyle fikirge keldim. Yani ne sebep oldı, toqta, böyle sadece öz başına olğan şey? Bir kün, bir kün uyandım. Yoq, böyle felsefiy bir fikirler tüşürmege sevem.
Aha, anlaşıldı, yazıcısın.
Bazılarda, ya körmediñmi? Yazam da bazı vaqıtlarda menim sevgili rubrikam, iç bir kimsege kerek olmağan fikirlerim. Ya ne o qadar özüni aşalaysıñ, añlamayım. Kimsege olmağan fikir olsa, ne içün onı sen yaza beresiñ, er kesge tarqatasıñ? Olsun da. Aha, yaxşı, añladım. Soñ, toqta, ne zaman? Yoq, birinciden, seniñ fikiriñ saña kerek. Başqalarğa bu, oqusalar begenseler, bu ebet yahşı, amma begenmeseler, aydı, olarnıñ fikirleri işte. Sen zevqini aldın, payını aldın demek, deymi? Çıqarsañ, yeterdi. Em de meraqlı.
Yahşı.
Özüme de yazmağa. Havflı degilmi bugün bunı, bilmeyim, böyle halq ögünde faaliyetnen çalıp oğraşmaq? Kritika?
kritika olsun, bilmeyim, qanun olsun, da, bilmeyim. Yoq, qanunğa qarşı men bir şey yazmayım da. Kim bile şimdi?
O da bar. Attı bilesiñmi, ne tüşünem? Nasıl ruh altında yazasıñ, o da sebep kimerde ola, yoq degilmi? Yoq, bu.
Kiril urf altında yazasıñ. Yoq, yoq, men aselet latin urf altında yazam. Men sevem bu urf altını ve men bilesem, bu. urufat buzuvge, bizim tilimizge daa da ziyade kirişe.
Yani sen filolog olaraq şuna baqasıñ ya da nasıl? Men buna dizayner dayı baqam. Men jurnalist. Jurnalist. Men jurnalist, men filolog deyilim. Yaşı, yaşı, yaşı.
Soñ ne zaman mında keldiñ, bu azbarğa? Bu qaçıncı sene? Bu azbarğa, şunday aytarım. On sekiz senesi men yañı dünyadan kettim. Ey, men yañı dünyada da çalıştım. Anañ anda alıp ketti ayısın. Yoq, yoq, anam indi çalışmay edi anda, o nefaqağa çıqtı. Anda muarriyet, muarrir olaraq Ziyarabte Bekirova keldi ve o meni çağırdı anda. On sekiz sene solğan vaqialar bar, zerabdeni boşattılar eşten, men de, Sen de kettiñ, men de kettim, doğrusını aytsam. Yoq, anda çoq insan ketti.
Soñ Seyran ağa keldi onıñ yerine, ya da o çalıştı anda? Yoq, Seyran ağa çalıştı anda. Demek, işdeşin, öylemi? Kollega? Biz, biz, biz dört yıl, beş. Yoq, onıñ içün esa, yalnız men akelsem, beş yıl anda beraber çalıştıq. Ciran ağa menden evel keldi, çoqtan. Men bilesem, o anda bir yigirmi yıl çalışadır.
Amma da sayılır. On sekizinci seneden mında kelesiñ, Qırımğa. On doquzıncı seneden mında kelem. Biz ise beraber keldimiz, çünki men yanvar ayında kelem mında. O da on doquzıncı yıl edi. O da on doquzıncı. On doquzıncı.
Ya da yigirmi. Yoq, on doquzıncı sene, yanvar ayı. Maña teklif eteler. Sen ise dekabr ayında kelesiñ. Sonunda. Maña teklif eteler dekabrde, men kelem yanvar ayından. On doquzıncı. On doquzıncı senesiniñ.
Selâm. Mına. Zair Bakal, Naciye Femi ve Osman Paşayev.

Bilmeyem.
İsteysen, biz şimdi qaldırayıq, başqanı baqayıq. Başqanı baqayıq?
Yaxşı.
Tüşünmek kerek, doğrusı aytqanda. Yaxşı, mına saña da üçü. Bu bizde Zera Bekirova, Gülnara Çilingirova ve. Meşur lire hanım Vucurova. Ziyrakteni sayar.
Ne içün?
Birinciden men ebet onı çoqtan bilem ve bile edim nasıl o jurnalist olaraq jurnalist olaraq köse edi. Er kes pek tecribeli, pek unvanlı, er kesni ürmet etem. Yoq, biz bilemiz şunı, amma bir danesini seçmek kerek.
Ya belkim de zerafte. Yahşı, yahşı. Asıl demek bizde Bekir Mamont, zerafte. Yahşı.
Mında kelem de başlayam çalışmağa.
Kim olıp? Birden maqaleler yazasıñ?
Men mında çoqça maqalelerge degil, böyle tehnikiy vazifeni alıp bara edim, tehnikanı baqmağa, vörtka yapmağa. Men mında kelgende atı. Şimdi keçsen o mototsikl ya da eşitilmey.
Pek sevem bu mototsiklerni. Men Mında kelgende, atta eski programmalar da bar, çalışa ediler, PageMaker, belkim bilesiñ. Eşitken edim, balalıqta deysiñ.
Biz onı institutta keçe edik, e. Keldim, baqsam, bula. Belkim bir zemaneviy bir şeylerge keçeyik.
Añladım.
Soñ yavaş-yavaş InDesign-nı qoydım. Onda da verstkanı yapmağa başladım. Yigirmi senesinde ğaliba.
Ya fotoresimler, sen çıqara ediñ bunları? Ya sen Qırım gazetinde çoq foto köresiñ. Ne içündir az, ne içün, bu ne sebepten bağlı? Foto çıqarmaq Pallımı ya da kereksiz? Mence foto bu pek yahşı şey ve o gazete bu yaraştıra onı. O renkli olsa belki de yaraştıra ya da nasıl? Ya da siyah beyaz olsa da. Men qara beyaz fotolarnı pek sevem. Misal olaraq. Ne içün o qadar sirik qullandıñız onı? Çünki muarrihte böyle bir siyaset edi. Çoqça Malümat bermege, insan malümatqa muhtac dep tüşüne ediler. Men ebet bunen yüz faiz razı degilim. Bekir ağa, Serhat ağa ve er kes bağışlañız.
Haydi sen de endi çalışmaysıñ. Yoq, ne olsa da canlarını ağırtmaq istemeyim. Bir zamanda men bir forumda iştirak etken edim ve anda bir devlet, Qırımdaki devlet gazetanen oğraşqan bir bala bar edi. Men ondan soradım, şimdi zemaneviy maqale degende ne tüşünesiñiz? O dedi, şimdi biz mına dört biñden ibaret maqaleler yazamız. Başta on biñden, mına işaretten ibaret maqale yaza ediler. Ya Qırımda ne qadar mına. Ne qadar diniy şarit bar maqalede? Çeşit türlü. Misal olaraq, haberler, olarda olar kiçkene ola bile. Yahşı, ya qalğan saifelerde? Qalğan saifelerde, bazılarda devamlı-devamlı olalar ve On sanda da çıqa bile bir maqaleniñ devamları. Şunı oquğan adam barmı aslında?
Bardır. Çıqsa, bardır dep bilesem. Sizge böyle fidbek degen şey barmı aslında? Sen...
Yoq.
Nasıl bağ tuta ediñiz oquyıcılarnıñ? Bizim, no, gazete bar, telefon Dedim, ayriyet telefona, onda telefon aça var mı? Telefon aça var, men bilesem Bekir ağağa da, Seren ağağa da telefon açıp ayta ediler, bazı maqulelerini. Bunı begendim, bunı begenmedim, fidbek. Em de soñ telegram kanalları olğanda. Anda elbet izaatlar bar edi, anda endi yazmaq mümkün edi. Añladım. Çünki ne deyim, mına zemaneviylik, sanki dersiñ, bu endi mına er şeyni qısqartmaq degelmi? maqalelerniñ miqdarını qısqartmaq. Bu insannıñ psihologik, çünki vaqıt biraz tez ketmege başladı, onıñ içün insan istey beş daqiqa içinde bir şeyni oqumağa, diñlemege. Baqmağa bir daqası da beresem de şunda bu pek çoq. Bir daqa reels. Reels, bir daqalıq, he.
Ya muarriret nasıl buna baqa? Şunun aqqında tüşüne edilermi, yoqmı?
Olar old-school, eski bir mektep desek de, oñın içün pek qıyın edi olarnı netmege, böyle zemaneviyleştirmege. Sen bunı yapa ediñmi ya da nasıl? Tırışa edim. Aha, yaşı.
Bazı vaqıtlarda bu menim fikirlerim keçe edi, bazı vaqıtlarda men. Biraz vaqıtqa susa edim ve kene de bir şeylerni aytmağa başlay edim. Çünki insan özü tüşünmek kerek.
Mına deva leyhası boyunca sen degen ediñ, men ne Qırımdan ketiñ, ne de Qırımda qalın, aytacam. Şimdi de öyle. Mına qaç yıl keçti bu leyhadan soñ?
Şimdi de öyle. Men bir kimsege tevsiye etmege istemeyim. Öz boynuma böyle bir insannıñ ömürini, onıñ kelecegini almam. Ya özün, özün qalasıñ. Özün qalam. Bir şeyge baqmadan.
Bir şeyge baqmadan.
Şübem de yoq, mına qalacam.
Men bilesem, er insanda böyle şübeler bar. Men bilesem, er insan tüşüne, belkim, belkim de men keteyim yarımadadan, belkim de anda Avropalarda, qıtalarda nasıldır bir Altın dağlarnı tapmağa mümkün. Ya olar ne, altın içün anda baralar da? Men ya olar havfsızlıq
oğrunda küreşeler?
Yoq, olar, ebet, çoqusı şaqasız böyle sebeplerden keteler, böyle külünç sebeplerden degil. Ve men olarnı añlayım. Em de mındaki olğan insanlarnı da añlayım. Baq, mında olğanından fayda barmı? Biz mında mına qalamız, saqlanamız. Bu insandan,
insanğa bağlı. O özü. Biraz bir şeylerni yapmağa istese, nasıldır bir fayda ketirmege, Qırım içün, halq içün, öz içün, ebet, istese ve mında bunı körse, bunı yapıp olsa, ebet, faydası bar. Amma böyle insanlar em de qıtada barlar. Bazıları fayda ketireler, bazıları fayda ketirmeyler. Bu normal şey. Aytalar ki, statistikalarğa köre, samaya toçnaya iz netoçnih nauk, er halıqta böyle on, on beş fayız faal insanlar, başqaları ise,
Sade insanlar. sade insanlar, sağ ol. Men tüşüdüm, nasıl yumşaqça bunı aytmağa.
Auditoriyanıñ sayısı ve, nasıl deyim, yaşı, şunı bilesiñmi? Asılda sizni daa çoq kim oquy?
Ülke nesil, ebet.
Qaçtan? Qırq beş qoşma yoqmı? Men bilesem, e, qırq beş. Ya da asılda altmış qoşma, nasıl? Men bilesem, Qırq beş, elliden başlap.
Uhmm. Ya ne içün öyle?
Senin cevabın barmı? No, birinciden,
yaşlarnıñ çoqusı telefonlarda. Ve sen telefonda, telefondan baqıp, haberni tezce alacaqsıñ, gazetni. bu Beklemek kerek. Beklemek kerek, yazarlar.
Ne sebepten aysa içtimaiy ağlarğa çıqqansıñız, kirgensiñiz? Bu sebeptenmi? Şu sebepten, ebet, auditoriyanı kenileştirmek içün, ebet. Çünki añlamaq kerek, zemaniy dünyağa da çıqmaq yavaş-yavaş kerek.
Soñ çoqlaştımı oquğan adamları? Duydıñmı soña? Biraz, biraz çoqlaştı. Amma da başqa sebep bar. Şimdi bayağı bizim vatandaşlarımız, milletdeşlerimiz çeşit dünya, dünyada çeşit memleketlerde yaşaylar ve olar da bilesem Qırımdan nasıldır bir haberni almaq kerekler. Demek bu elektron şekilde sen şunun aqqında aytasıñ. E, bunı da, bunı da aqqında, aqqımızda tutıp, onıñ içün em elektron şekilini teklif ettim, endi.
O çalışamı, ali da çalışamı, elektron şekilde yollaysızmı? Çalışa, maña kele. Aa, sen öyle oqumaysıñ kâğıtnı.
Er vaqıt çarşenbe künü evde olmayım da. Demek, siz üyken nesil içün çalışasıñız. Yaqın bizde Biz içün çalışa, bizim neslimiz içün ya da bizden de yaş adamlar içün kim çalışa? Çünki yaş, mına, armançıq bizde balalar içün, on eki yaşına qadar balalar içün, mına, olar içün yaza. Siz ülken nesil, olarnıñ arasında ne, kim? Olarnıñ arasında blogerler, ğaliba.
Blogerler ve bizim eki prodakşınımız bar. Olar.
Eki productionımız bar.
Men bilsem, olar çalışalar. Ya ne içün, sen ne tüşünesiñ? Gazeta bu, eskirgen bir şey, eskirgen bir adet mi? Zima, yaşlarğa keliş degen bir şey. Men bilsem, bu, bizde eskirgen bir adet. Çünki, men baqam. Dünyada bu böyle, bu adetke daa alâ daa baqalar, alâ daa oquylar gazetlerni, alâ daa olar keleler anda. Misal olaraq, nasıldır bir neni baqtım, ğaliba kitay, kitay bir neşirni, gazetni, anda. Bir künlük tirajı dört million.
Mana saña soñki bir taqım sevilkence bayquş özüni adlandıra da, men öyle de tapmadım bir yerde fotoresim. Şimdi fotoresimi yoqmı nede akkauntta? Yoq, şu men mına yaqında qıdırğan edim, bir şey yoq. Vesile Menusman ve Naile Reşitova, olarnı bilesizmi? er kesni bilem, böyle çoq icadlarınen, işlerinen, belki de Vesileniñ ve Sevil Kenceniñ tanışım. Olardan. Nailiye Reşitova aqqında men doğrusını aytsam, bir şey aytıp olamam, çünki men yaqın. Sen bilesiñmi aslında, qayda çalışqanını bilesiñmi? Yañı Dünyada çalıştı, men bilem bunı. Aha. O da Yañı Dünyada çalıştı mı? Ğaliba men onda. Başqa bir yerde çalıştı. Ğaliba men onda maqalelerni kördim onıñ. Sibir keçeni saylarım qalba. Sibir keçeni saylarım. Yahşı, yahşı. Ve biz qaytamız, qaytamız mına bu taqımğa. Aman!

Zair. Zair aqqında da meraqlı.
Yahşı. Çünki men añlamayım, ne içün bizimkiler mına kâğıtta bir şey basmaylar. Production. Bu, bu paalıdır.
Paalı.
Ya da bizde böyle bir adam yoq, şunı alıp baracaq adam yoqtır. O da bardır.
Anladım. Nu, aa, Kâğıta çıqarmaq içün para pek çoq kerek, bu yüz fayız. Sen de oğraşasıñ bu kitap çıqaruvınen, sen añlaysıñ bunı. Misal olaraq, bir kitapnı çıqarmaq, bilmeyim, eñ azından elli-altmış biñ ketecek. Sen er afta gazetnı çıqarsañ, üç biñ tirajnen, misal olaraq. Ebet başqa kâğıt, ebet başqa bir tehnologiyalar, neler. Amma ya bir, men bilesem, bir aftada, yoq, şunday aytam, men bilmeyim fiyatını, umumen aytam, on, on beş biñ kete, on, on beş biñ ketedir, men bilesem. Bizde böyle aqça yoq, bunıñnen uğraşacaq adam yoq. Ya da oquycaq adam yoq.
Oğraşqan adamlarnı tapmağa mümkünmi, bilesem, amma. On beş biñni de ğaliba sen gidersiñ. Amma on beş biñni aftada tapmaq da kerek. Ve bu, bu aylıqarsız men aytam. Ayıq, bir insannı sen özüñ muarrir, muarrir özüñ bir ne, redaktor, daa bir kimse, daa bir kimse olmaycaqsıñ da, vörstka. Añladım.
Jurnalist.
Yahşı, aysa blogcılıq.
Blogcılıq.
Sen özüñ blogcı dep sayasıñmı aslında? Yoq. Öylemi? Yoq, men blogcu degilim. Ya ne tüşünesiñ, blogcülıq ya da mına gazetler, kim, kim yeñer ileride? İleride?
E, ya da Bu
qaç yıl devamında sen aytasıñ? Yüz yıl devamında.
Yüz yıl devamında, ebet, blogcülıq bir şey yañı çıqmasa şu vaqıtqa, neyroset.
Yahşı, demek kâğıt yoq olur, gazet yoq olur.
Men bilesem bütünley yoq olmaz, amma böyle pek az derecede çıqacaq. Kimler içün? Kâğıtnıñ begengen soyları?

Şunda bir ciddiy sual qalğan edi. Mına men yaqında oquğan edim, sen bastırdıñ. On sekizinci mayısqa bağışlanğan bir ikâyeñ bar edi. Mına men de bir şeyler yazğan edim. Ne içün biz, bizim neslimiz şunıñ aqqında yaza bere, ale de bu ağırmı, kerçekten de ağıramı bizde, ya da biz böyle adetke alıştıq, mına on sekizinci mayısda, Yapamız mına, şu mevzunı añıp çıqamız. Nasıl, ne sebepten? Bu ağrı bizde qırq dört senesinden degil, evelce başlandı ve devam ete, ebet.
Yani ağıra, yaralar, sende de yara bar. Er keste bizde
bir yara bar, çünki. Er kes öz qartana-qartbabalarından bu aqqında eşittiler. Eñ azı eşittiler. Eñ çoqu çeşit filmlerni kördiler, böyle kitaplarnı oqudılar, ümüt etem. Em de men bilmeyim, qaç vaqıt kerek olacaq bu ağrı yoq olsun. Ve o, aslı da, yoq olacaqmı? Men bilmeyim bunı. Men, mence, şimdiki vaqıtqa köre, men körmeyim onıñ ketecegini bizden. Böyle tedaviylerimizni körmeyim.
Yani bizde ğayrıdan yaralar peyda ola, öyle deyler. Bizge unutmaq bermeyler. deyler ruhiyatçılar. Razısıñmı?
O da bar. Ebet, razım. Er vaqıt. Em de bizde böyle bizge qarşı olğan etraf. Ne yerde olsaq da, bizge qarşı olğan etraf. Biz er vaqıt böyle Küreşemiz er vaqıt, böyle qollarnen tırışamız netmege. Bunsız biz bir şeyni, bir yahşılıqlarnı öz içün körmeymiz. Bizge küreşmek kerek. Yaşamaq içün, aşamaq içün. Meraqlı.
Qırımnıñ, Qırım gazetanıñ konkurentleri barmı? Asılda raqiplik degen şey bizde barmı matbuattamı, yoqmı?
Men bilesem, yoq.
Mesela, Avdet gazeta siziñ raqibi degilmi? Men bilesem,
yoq olmaq kerek. yoq olmaq kerek.
Çünki biz işdeşlermiz, er kes. Em de, yoq, nu, konkurent. Biz böyle yigirmi million halıq degenimiz de konkurentsiya olmaq içün. Men bilesem, er kes öz bir yerini taptı.
Ya bu yahşımı? Sen tüşünesiñ, asılda malümat içün yahşı. Malümat içün yoq.
Konkurentsiya olmasa? Konkurentsiya olmasa, ebet, yoq, böyle bir razvitiye sözüni unuttum. İnkişaf. İnkişaf.
Ne yerde bar bizde aytsam, mına bu raqiplik degen şey? Ne yerde qaldı? Blogcılar arasında demek qaldı. Ya da anda da yoq.
Blogcular arasında belesem şunda yavaş-yavaş çıqayata. Çünki em yasaq olunğan içtimaiy ağlarda sağa cüreme kelmesin dep, em de telegramlarda çeşit kanallar çıqıp netmege peyda oldılar. Yahşı, ya böyle desek, devlet teşkilâtları ve böyle mustaqil teşkilâtları, olarnıñ arasında bir raqiplik barmı, yoqmı? Bilmeyim, Krımskaya pravda ve gazin, Qırım gazeta ya da sizde bam-başqa bir auditoriyalar, bir-birine uymayanlar? Bu bam-başqa bir auditoriyalar. Ebet, men bilesem, böyle devlet ve rus tilinde çıqqan gazetler. Atta qırımtatar gazeti olsa da, rus tilinde çıqqan soy, meselâ, Golos Krıma. Meselâ, Golos Krıma,
auditoriyalar, yoq, mında auditoriya bir, ep bir. Aha.
Onı alğan soyu siziñki de, ey, öyle mi? Öyle insanlar da bardır. Misal olaraq sen olasıñ da. Men üç dane olam.
Birisinde çalışam.
Men oqudım yaqında. Onıñ içün men belesem, mında bir problem yoq. Misal olaraq, Golos Krıma olar çoqça tarihiy bölüm meselelerni açıqlaylar.
Ya til tesir etemi? Ne tüşünesiñ? Olarnıñ auditoriya çoqmı, sizge baqanda, ya da öyle, aynı?

A.
Ne? Yahşı sual.
Bunıñ sebebi barmı? Yani bu adet. Men bu aqqında.
Tüşün.
Biz bu aqqında tüşünmedim.
Kerek olsa tüşünmek. Yoq, taymaut kerekmey. Doğrusını aytsam, tüşünmedim. Men, belesem, Qırım gazeti, gazetası çıqıp başladı ana tilimizde, em de devamladı, bu adet kibi oldı. Yoq, ebet, gazette em rus tilinde de maqaleler olar, em qaraylarnıñ saifesi de bar. Qaraylarnıñ saifesi. Qırım qaraylarınıñ, e, ekosayifesi.
Qırımtatarlar olar barlarmı, qaldılarmı?
Olar barlarmı bu dünyada? Yoq, barlar, barlar.
Bir qaçı. Yoq, qaraylar qalba çoqçalar. Ne qadar şimdi olar? Men bilesem, qaraylarnıñ bir biñge aman-aman sayısı yete. Amma böyle. Tilimiz uya bir-birine. Em qaraylarnıñ, em qırımtatarnıñ, em bizim tilimiz ebet pek oşay. Ya qaraylar nasıl tilde yazalar, rus tilde yazalar, eyi? Olar, e, olarnıñ urfatı rus. Urfatı, ya tili rus tilde yazalarmı mağallerni sizde? Ya nasıl oldı bu iş? Yoq, yoq, a, bizde rus tilde yazalar, ebet.
Soñ men öyle de añlamadım. Til tesir etmese, auditoriyağa tesir etmese, nasıl tilde çıqayıq? Ya da ileride nasıl tilde çıqayıq? Mında vatanperver insan olaraq, men yüz fayız, Vatanperverlik bu, yüz fayız qırımtatar tili aqqında aytmağa İster edim.
İsteyim ve men doğrusını aytam, böyle tüşünem. Çünki biz öz tilimizni inkişaf etmek kerekmiz. Nege?
Nege? Onıñ sebebi barmı? Deyler, kerekmiz. Ya nege kerekmiz? Nege? Nege?
bu bizim böyle bir özgünligimizniñ bir qısımı. Biz. Özgünlik, sen identiçnost. İdentiçnost, ya, bu böyle tarafından. Em de biz tilini coysaq, bu sanki, misal olaraq, sen. ayaqnı cuyarsıñ ya da qoluñnı cuyarsıñ, bir ins, ya da bir insan cuyar. O, normal bir şey olmaz. Normal insan endi o, yoq, sen insan olacaqsıñ, devam eteceksiñ, amma bazı, bazı şeylerni yapıp olamazsıñ endi, misal. Ne no?
Ne no? Laf etmege, tüşünmege devam. Sen nasıl tilde tüşünesiñ mına tilde? Ana tilim edi.
Misal olaraq, ingliz tilini oquyım ve bazılarda soraylar bir sözni, men onı ingliz tilinde hatırlap olamayım, rus tilinde hatırlap olamayım, amma ana tilimde mutlaqa kele. Men tüşünem, vay, bu nasıl olacaq? O, iç bir tilde olsa da, nasıl tilde olsa da hatırlamağa isteysiñ, amma hatırlamaysıñ. Acayip, acayip. Çünki men, meselâ, men de sorağanda, ne içün Naciye hanım sorağan edi, men degim, men şunda onı ne içün qullanam? Men böyle özümni havfsızlıqta tutam. Meni añlamağan adamlar çoqlar. Añlağan dese.
Bizim halqımızdan da. E, tek bizim halqımızdan meni añlaylar. Men kerek istegen şeyni oñlağa bildirem. Bir qısımı añlay. Bu da yeterlik, bilesizmi? Yoq, razım. Ve men mına istegen şeyni, bir malümatını olarğa yollayım, signal berem böyle işte. Mına şunıñ içün sen kelesiñ. Ve belki de, özüni biraz ayırmaq içün, mına bu yabancılar, men onlarıñnen birlikte degilim, menim başqa bir yolum bar, mına şunı duymaq içün ana tilini qullanam. Bu özgünlük te. Bu özgünlük.
Yahşı, yahşı. Em havfsızlıq degilmi? Ya da ep nasıl telde laf etsen, belkim de bu, oğrarsıñ degilmi? soñki yıllar içinde bu nasıldır bir narazılıqtır. Bazı vaqıtlarda bu narazılıqtır.
Bu qarşılıq dep sayılırmı? Bilmeyim.
Qarşılıq men bilesem yoq. Devlet yöneticlerine qarşılıq göstermeymi? Yoq, bu qarşılıq. Qarşılıq degil. Men bilesem, bu nasıldır bir narazılıq, bu, men, men istemeyim bu tilde laf etmege, misal olaraq, men isteyim öz tilimde laf etmege.
Egleneyik, deneyik. Olmaycaq sualler rubrikası. Za, ne zaman evlenecen, Timur? Zaman zaman eken de,
qısmet olsa.
Bir adam tapıldı mı endi, yoq mı?
Men bütün cevapnı berdim. Anlaşıldı.
Yahşı, eviñ barmı? Evim bar.
Qurdun mu, özüñ qurdun ya da nasıl?
Evde er vaqıt ya da qurulış, ya da remont. Bu bitmey. Onıñ içün men belesem, men öz o qurulğanda men daa kiçkene edim, ebet, özüm ko'p onı qurmadım. Amma. Bu ana babañ evimi ya da ayrı señ içün yapqanlar? Bu anam Lenin bayrağında soñ yarım dünyada çalışqan sebebinden olarnı mında ketirdiler de ve böyle kiçkenecik böyle bir evçiklerni netilep berdiler. Qurdular demege mümkün, aman da oq, pek çoq iş. Bizimkiler qurdular da.
O da bitmey yerde. Maşinañ barmı? Yoq. Aydamaq bilesiñmi? Aydamaq bilem. Aha, aha. Normal qırımtatar şeyimizde. Ya toqta, sen şimdi deysiñ, Qırımda çalışmaysıñ, ya qayda çalışasıñ, kim olıp çalışasıñ? Serbest yazıcısınmı?
Şunday verstkanen oğraşam, kitaplarnı böyle tizesiñ?
Tizem, e, yapam. Em de tilni Allağa şükür bilem, tercimanlıqnen oğraşmağa tırışam. Tilni bilgende bu
yüz fayız degil, elbet tilni bilem. Amma pek yaramaydı. Terciman bayağı qazana bile mi?
Qırımda bayağı qazana, kim sata. Satıcılıqnen oğraşqanlar. İcatkârlar, demek, onların paraları yoqlar daima. Öyle mi? Sen cevabını bilesiñ de. Biz sana öyle kelin tapamamız.
Şimdi bir fikirim keldi, bilmeyim. Belkim de yaqın zamanda ocalıqqa da bir neterim, dalarım. Aha, bizde er kes tilni bilgen soy mıtlaqa til derslerine köçe. Men de sırada qalmadım. Bu da kerekmi belesem. Amma men böyle yazmağa degil, men böyle laf etmek içün, insanlarnı laf ettirmek isteyim.
Kel, daa bir müim suval. Qırımlı ya qırımtatar? Men bilem seniñ tarafnı, endi añlat, ne içün qırımlı?
Aha, sen meraqlı, men aytmadım şimdi qırımlı, qırımlı ya da qırımtatar. Demedin öyle, yahşı, yahşı. Aytsa kene artqa qaytayıq, qırımlı ya qırımtatar?
Men belesem. Şimdiki zamanda biz em qırımtatar, em qırımnı, qırımlı, Qırımlını, aha, qırımlını qullana bilemiz.
Şimdiki zamanda, ya ileride kelecektde? İleride men belesem bunı Bizim tarihçılarımız, belki de filologlar böyle uzaqa, uzaqa baqıp tarihqa ve çeşit çıqqan kitaplarnı, nelerni araştırıp, araştırıp bizge bir qararnı çıqarmaq kerekler. Avdet rus tilinde meraqlı bir teklifni çıqardı. Olar, Ne qırımlı, ne qırımtatar almaylar. Olar rus tilinde elbet yazalar, amma alalar qırımtatar. Uhmm.
Ya bu oña qırımtatar oşamaymı? Aa, krımskiy tatarı demeli, öyle yazmalı. Ye, krımskiy tatarı yazmalı, qırımtatarı yazalar.
Uhmm. Belki de İleride başqa bir variant çıqar. Ya ne içün bizge vazgeçmek kerek, senıñce? Ne içün vazgeçmek kerek şu etnonimden, qırımtatar? Neni begenmeysiñ, tatar qoşması?
Tatarlarnı pek ürmet etem, ebet.
Ne içün ürmet?
Amma men bilesem, bu biz içün büyük bir travma, şunday psihologiya tarafından baqsaq. böyle bir yara sürgünlikten kete, belkim de. Bu menim fikirim. Men böyle teren bu meseleni ögrenmedim. Em de biz Qırım sözüni. yazmağa yasaq olğanda bizge tek tatar, tatar dey ediler ve belkim de bazılar, bazı insanlar bundan qorqalar kene de. Aa.
Qırımnı coymaq. Qırımnı coymaq.
Adında. E.
Tatarnı coymaq qorqmaylar.
Tatarnı coymamız, ğaliba. Bizim çoq insanlar alâ daa. Tatar özüni azğandıralar ve mında problem yoq.
Lâkin müdirran büyük bir problema köre şunda. Doğrusını aytsam,
Bekir ağa bunda büyük bir problema körmey. Ve men laf etkende onnen. Sen nasıl lağabın qullanasıñ? Yoq, men em qırımtatar yazam, em aytam, em Qırımğa ayta bilem. Men mında bir şeyni böyle körmeyem. Em Qırımda da bazı vaqıtlarda deyim. Ne içün Qırım? Qırım. U ufaq arif deyin. İ, Qırım. Qırım, e. Qırım baba.
Gazetni açsaq, misal olaraq, mısal da köremiz, em qırımtatar yazıla, em qırımlı yazıla. Ve bir kimse bir şey demey buña, bir sen, mına sen yazdıñ qırımtatar. Aylığın azmayışından.
Demezler, yoq. Ya sen nasıl tarafını tutasıñ asılında? Ve nege esaslanıp şunı?
Doğrusını aytsam, men soñki vaqıtta çoqça isteyim böyle Qırım adına keçmege. Ne qırımtatar, ne qırımlı. Çünki bu böyle bir dava endi pek bezdirtti. Böyle kerek olmağan şimdi dava bugünki künümizde. Ne içün kerek olmağan?
Belki de tamam vaqtında ne içün?
Etrafımız qarışıq ve bu mesele de kırışe ve daa da onı qarıştıra, daa çoq qarıştıra. Dağıta bizni.
Endi bazılarda dağıta. Biz köremiz de mına böyle debatlarnı.
Yani Nadir bey Bekir beynen ihtilaf etmeylermi?
Men bilmem, bu duşmanlıqtan. Olar bir-birini köstereyler mi, ne tüşünesiñ? Nece olar subetke buyursalar? Men belesem, olar em Nadir bey, em Bekir ağa subetke azırlar, er kez. Amma bazılarda, men belesem, bu meselede olarnıñ bir qarşılığı bar.
Ya sen kine de, mına baq, Nege esaslanıp aytasıñ, men mına Qırım olmaq isteyim? Nege esaslanıp? Nege esaslanıp? Ne içün qırımtatar sözü seni raatsızlay?
İngliş, spaniş, italyan. Crimean Tatars. Crimean Tatars. Yani eki sözden ibaret olğanından begenmeysiñ.
Men bilesem, baq mına, İngilterede yaşağanlar, olar özlerini İnglend, em de milleti İnglend, tili İngliş.
Eşi bor, böyle mantıq boyunca. Yahşı. Men belesem, bizge de, em de öz toprağınıñ adını taşıylar. Men belesem, ve bunda men, doğrusu aytam, şimdi qarşılıq bir kere alada yaparım. Mında Qırım sözü, men belesem, daa da çoq kelişe, öz toprağınıñ, ana toprağınıñ.
Tilge baqıp esaslanasıñ, böyle bir lingvistik sebeplerden şuna tarihke esaslanmaysıñ.
Amma tarihqa baqsaq, Qırım hanları Qırım hanı dep yazıla ediler.
Tek bir şunıñ sebepten, çünki Elvira hanım Kemal, Nadir ocamız, sonda. Olarnıñ fikirlerini pek. Refik ocamız, olar Qırım tatar deyler. Olarnıñ fikirlerini pek ürmet etem. Amma qabul etmeyim.
Öylemi?
Amma menim özüm fikirim bar. Bir kimse begenmez onı, bir kimse begenir onı, bir kimsege o belki de lâyıq körünir, bir kimsege lâyıqsız. Bu menim fikirim, amma men onı bir kimsege böyle darqatmayım, istemeyim, zorlamayım, e. Çünki bilesiñ, ne begendim şu meselede, Elvis Çolpoq degen bala bar da, o degen edi, şu sualge cevap bermek içün tek tarihçılar degil de, daa, mına, bilmeyim, içtimaiy fenernen uğraşqan soyları da Olarnı da qoşmaq kerek, siyasetçiler de ve ilâhre. Yani tek tarihke esaslanıp, mına biz nasıl bir adım taşlap keldik. Elbet bu umumiy, umumiy sual ve böyle unvanlı insanlar, aqıllı insanlar bir toplaşıp öyle olsa ebet. Ya baq, resmiyce soñ bizde davalar, problemler çıqmazmı? Yani. Bunı er kes ayta, sürgünlikte qırımtatarlar sürgün etilgenler. İyi. Soñ biz bu tatar sözüni alamız ve bam-başqa bir halq olamız, degilmi? Ve bizim endi aqlarımız yoq. Ne içün biz başqa halq olamız? Kim bile, böyle deyler.
Men añlamayım, ne içün biz başqa halq olacaqmız? Qırımda doğduq, tilimiz bar, urf-adetlerimiz bar, qala. Er şey qala.
Ve ki endi Qırım Hanlığı o tek Qırımda degil edi de, o daa çetlerni alğan edi. Çetlerni de ala edi. Soñ belki de yalnız Qırımğa ilişmek de kerekmi? Qırımtatar Hanlığı edimi? Yahşı, buna esaslanasıñ, yahşı. Til ceetinden sen baq. Ya da Qırımlı Hanlığı edimi? Çünki men, meselâ, til ceetinden ne içündir, mana bu qırımlı Pek de begenmeyim, çünki qırımlılarnıñ, qırımlılarğa bunı seslendirmek
zor.
Qırımtatar, bunı atıp bölüşmek mümkün, bölmek mümkün eki qısımğa, ve aytmaq, qırımtatarlarnıñ ve ile ahire. Böleceksiñmi?
Men bölem.
Defiz de qoyacam.
Yoq, yoq, defiz qoymaycam, amma sesnen sanki dersiñ bunı yapıp. Ebet, aytqanda sesnen, ebet, o ya sanki. Amma qırımlılar alım, qırılım, qırımlılarımızğa bu büyük bir problema. Ebet, biraz qıyınca bu sözni aytmağa. Bu qıyın, men şunı, şunıñ içün men şunı qullanmayım. Em de men tüşünem, şunda OON, bilmeyim, teşkilâtında, UNESCO teşkilâtında, anda da deñiştirmek kerekmi er şeyni? Ya bu aqılğa sığacaq bir şey, biz bunı beceremizmi?

Olar ise soñ qabul etecekler. Men bilmeyim. Borcular belkim.
Borc. Ya da bizge... Bilsem bu böyle büyük siyasetnen bağlı insanlarda soramaq kerek. Çünki men de bunda çoq añlamayım. Anladım.
Yahşı. Demek sen daa çoq lingvist olaraq şuna baqasıñ ve tatar sözüni Qabul etalmaysıñ, öyle. Yoq, qabul etalmayım degende, men bu söznen qullanam, atta bizim subetimizde men qırımtatar sözün de ayta edim. Bu men içün problem yoq. Qırımtatar demek edi, qırımlı demek edi.

Men başqaça dedim, men aqılımda bar bu sözlerim. Çünki sonda çıqqan merkezde kene de bu sözlerni maña Lenura hanım seslendirdi. Men dedim, men bir kimseniñ yerini almağa istemeyim. Men isteyim öz yolumnı yapmağa, öz yerimni tapmağa. ve özüm özümni netmege, yapmağa. Ya Qırım gazetiniñ işini kim devam etecek? Sen. Ya men mında çalışmayım da. Yoq, yahşı, sen çalışmasın, ya böyle bir gipoteza yapsaq, kim devam etecek şu işni? Şimdi böyle adam barmı? Mına Bekir ağa işten çıqsa, endi mına nefaqağa çıqsa, bilmeyim, boldursa, onıñ işini kim devam etecek? Gipoteza olaraq, Maña teklif etseler,
ebet,
angi bir neni, gazete müdirlik ya da bir şeynen etmege, men tüşünerim. Amma, doğrusını aytsam, men Men bilmeyim, nasıl qararğa kelerim. Men
açıqtan-açıq aytam şimdi. Men bilmeyim, nasıl bir fikir ma, yarın erte kelirmi yuqarı barat, ya ne men isterim. Ya ne arzu etesiñ, öz gazetanı yapmaq ya da, bilmeyim, meydanını açmaq? Men bilesem,
jurnalistikadan soñ bar eki yol. Ya da sen siyatke ketesiñ, bu tarafnı sevmeyim. Ya da sen edebiyatqa ketesiñ. Bu tarafnı sevem.
Şimdi tüşünem, böyle, bu edebiyat tarafına ketmege. Çünki baq, kene de sorayım. Mına yañı dünyanı alsaq, o endi

Bu brendni, er bir brendni devam etmege kerek, o inkişaf olmağa kerek. Amma bu, onı inkişaf etmek içün yardımcılar kerek, maddiy tarafından er vaqıt. Ya sizde bardı, abunecilerniñ maddiy tarafından yardımcı degilmi? Abuneciler bar. Çoq aşa, ebet. Ne qadar kerek mına asılda? Men bilesem, böyle yahşı, yahşı yaşamaq içün, yahşı dep, ötmek bir mayçıqnen aşamağa içün. Kolbasnıñ üstüne qoymaq içün? Yoq, kolbas bu, bu pek çoq ola. Er bir nege, er bir gazetke, er bir. Mecmuağa eñ azından beş biñ abuneci kerektir. Bizde öyle sayı barmı, miqdar barmı öyle? Umumen?
Yoq, umumen degil. Umumen bar. Umumen onğa yaqın bar. Abune olacaq adamlar öyle barmı?
Qırımda, mına, men Bilem, yanında da çalışmay edim. On beş, on altı, on yedi seneleri ğaliba beş biñge yaqın abunece bar edi. Ya ne sebepten o qadar çoq edi ve ne içün azlaştı, bilesiñmi sebeplerini?
Belkim on dört senesi. Aha, yani böyle ruhlanıp,
öz. Bilmeyim, ya da belkim Böyle nasıldır bir özgünlik körip, bilmeyim. Ya da qarşılıq kösterip, ya da özgünligini bildirip. Men bilesem, onda çoq sebepler bar edi, qarşılıq, narazılıq, özgünlik ve ilâhre, ve ilâhre.
Amma ondan soñ tınçlandı er şey. Ondan soñ, mına men kelgende. on doquz senesi üç biñ üç yüz insan edi, üç biñ yarım biñge yaqın ğaliba. Men ketkende eki biñ sekiz yüz insan ğaliba edi. Eki ya da doquz yüz. Bu kimniñ qabaatı?
Bu. Müelliflerniñ qabaatımı? Yahşı reklama yapmaylar özüne. Ya da yahşı bir malümat bermeyler. Ya da bu abuneciler qabaatlılar. Men bilesem, mında büyük bir kompleks. Çünki böyle bir qaba, bir insan ya da bir taraf qabaatlı olmaz. Men bilesem, ebet, müelliflerniñ belki daa da Ziyade meraqı malümatlarnı, maqalelerni yazıp bermege kerektir. Razım bu taraftan. Abuneciler, abuneciler, kim gazetlerni ve mecmualarnı armançıqnı almaymız şimdi, bağışla. Yahşı. Misal olaraq Yıldız jurnalını kim çoqça oquy? Bu ğaliba eñ vatanperver soyları em de üyke nesil. Yani böyle degilmi, sadece bedence baqsaq, üyke nesil azlaşa ve şunıñ içün abuneciler de azlaşa.
Biz ise şu auditoriyanı coyamız. Coyamız em keñlapmay.
Yañı auditoriya kelmey ise. Aha.
Demek bu müelliflerniñ qabaatı, olar auditoriya aqqında tüşünmeyler.
Reklama böyle Büyük reklama da yoq. Yakım şunı yapaycaq. Mına Bekir ağa yayından yayınğa kele, özüni köstere. Bilesiñiz, men Bekir ağanıñ tabiatını yahşı bilem ve o bir kimse içün o rica eter, er vaqıt. Özüñ içün yapmaz.
Özüñ içün yapmaz. Onıñ tabiatı böyle. Bazı vaqtlarda oña da bu qarşılıq yapa.
Ya o bir özü çalışmay edi gazette, anda daa bir qaç adam çalışadı. Olar içün yahşı añladım. Erkekke tüşünmek kerek. Em de reklamağa böyle sen isteseñ bir yerge barmağa, netmege para kerek. Böyle bir reklamnıy kampaniya degen şeylerni yapmağa para kerek.
daima maddiy taraftan er şey bağlanır. Yazıqlar olsun, er şey maddiy tarafqa kele. Vot, nasıl biz istemesek de. Yani o qadar fuqaremiz, nasıl? Ne içün bu maddiy tarafı daima oğunırız? O qadar ğaliba bizim. Para tarafından, bileysen, bizim halqımız. Fuqaredege de erkekniñ Toylarğa baqsañ, biz bayağı. Arbalarda da baqsañ, ekişer-üçer maşina tura. Soñ ne sebepten kene de? Ne içün maddiy taraftan daima zayıflıq? Belki de agitatsiya yapmaq kerek, sadece agitatsiya ya da bilmeyim. Agitatsiya, agitatsiya kerek mutlaqa. Amma bir yerge barmaq içün para kerek kene de. Qaydan bunı tapmaq? Ve bilmeyim, köylerde, köylerde çoqalmaylar ğaliba bizim, bizim neşirlerimizni. Bizim merkezlerimiz bu Aqmescit, Bağçasaray, Qarasuvbazar.
Ya nasıl çalışmaq kerek toqta? Ne teklif etesiñ? Bilmem. Araba alıp barmaq? Laf etmege, insanlarnen etmege. Bazı intervyülarnı, intervyu, Vladnaya ya da yerlerni yazğanda bir yerge uzaqqa barsañ, insanlar pek quvanalar. Olar subetleşmege isteyler. Olar içinde toplağan şeylerni aytmağa isteyler. Em de bu mevzu aqqında degil tek. Sen yazasıñ, diktofonğa qoyasıñ, misal olaraq, O dört saat çalışa bile. Bu dört saatten sen yarım saat alsañ da.
Ya içtimaiy ağlar yardım ete bileler?
İçtimaiy ağlar, men belesem, yardım ete, yardım ete bileler çoqça. Amma halqımız da dağıt, dağıt. tığıdı dünyada.
Yani men ne tüşünem, kene de sanki dersiñ daa yañı bir auditoriya almaq içün şimdi elektron şekiline çıqmaq kerek. Elektron şekiline çıqam.
Yavaş yavaş er keske buña azırlanmaq kerek, men bilesem. Em.
Qırım gazeti buna azırmı?
Men tırıştım oña yardım etmege va i azırlanmağa. Sen şimdi onların telegram kanalını alıp barasıñmı? Yoq, men alıp barmayım.
Men bütünley... Sen bütünley vazgeçtiñmi? E, men bütünley vazgeçtim şimdi, doğrusını aytsam. Bazı vaqıtlarda yardım etem, nelernen, bir fikirlerim kelse, ebet, onı seslendirem. Neçün youtube kanalınız Öyle de yoq olmadı. Çünki men bilem ki, siziñ bir qaç videoñız bar edi. Yani intervyu olaraq mına saytıñızda bar. Ne içün onı ayrınca yerleştirmeysiñiz?
Bilmem, bu tehnikiy meselesinen men bilesem çoqça bağlı. Böyle kustarnıy sposobnen yapmağa, böyle telefonğa çıqarıp böyle videolarnı bu. keyfiyeti zor olacaq, ya o böyle keyfiyetnen bermege insanğa bu ürmetsizlik, men bilesem. Çünki mında meraqlı bir şey, sen şimdi baqasıñ da, Tilim degen telegram kanalı, yani Yañı Dünyanıñ telegram kanalı, o ne içündir bayağı meşur olğan. Qırım gazetanıñ telegramı qaç? Şimdi beş yüz insan, aman-aman. E, ne içün o qadar farqlı dereceler? Men bilişim,
Tilim telegram kanalında, misal olaraq, anda em aytımlar şimdi bar, em çeşit yırlar da, neler de, em. Em Yantık efendi onı böyle tenqit etmedi. Öyle, Yantık o qadar tesirli mi? Bilmeyim, o qadar küçü bar. Kim bile?
Bilesiñmi, Yantık aqqında çeşit telegram kanallarda ve çatlarda çoq laf eteler.
Men şimdi onı cöydim, cöydim.
O, ğaliba, şimdi yoqtır. Raatlanadır, yaş. Sen ne tüşünesiñ, o qadar o keder etti siziñ, bilmeyim, abuneniñ yuqarına? Yoq, men bilesem, bunen çoqça çalışmaq kerek. Oña diqqat ayırmaq kerek. Er şeyge, er şeyni alğanda oña çoqça diqqat ayırmaq kerek. Seniñ böyle üç, dört, beş vazifeñ olsañ, sen yetiştirmeysiñ er şeyni yapmağa. Çünki anda Seyran ağa onı alıp bara. Özü müdir olıp, özü de alıp bara. Men bilesem, o
pek meraqlana bunen. Közleri yana. Añlaşıldı.
Ya belki de sizge yete, mına bar olğan abune. Belki de yete, kim bile. Eki yarım biñ. Degilmi? Buna da razısıñız?
Bunı bir kere ağadan soramaq kerek, yetemi, yoqmı. Men bilesem, o der, yetmey. Men böyle fikirdeyim. Men ise, men özüm şahsen, özüme böyle yüksek-yüksek plankalarnı qoymağa sevem. Ve belesem, eki biñ de az, on biñ de az olacaqmı? Ya ne qadar yeterli? Yüz biñ yetermi saña? Bu büyük bir plankamı? Bizim sayımızğa köre, Men belesem, maña yeterli olur elli biñ.
Endi deñ, biz deñe. Şimdi sen aytarsıñ, olardan burada yaşama. Ey, ey, ey, ey, ey.
Bekir Mamut ve Zair bey. Evet, men
Bekir Mamut. Yoq, toqta, Bekir Mamut ve Zira Abtemona, böyle alayıq.
Eñ qıyın sualden başladım. Çünki Bekir Mamut ve Zair Bakal olsa, anda añlayışlı künü seçeceğim.

Sevil kence deysiñ ve Zair Bakal.
Kene de qıyın sual. Kerek edi oña, belki men bir kimseniñ yengilce böyle etip. O qadar sen tüşünme. Bu oyun, sadece oyun. Yoq,
ep bir fikir de. Men belesem. Zairni seçer edim. Añlatmaq olasıñmı, ne içün?
Bilmeyim, böyle aqlıma keldi, doğrusını aytam.
Amma icadnen tanışsıñ, öyle ola. Ebet, er kesniñ icadınınen tanışım. Ne qaldı bizde, Bekir ağa ve Zair bey. Mında qolayca. Mında qolayca, ebet. Zair, selâm. Bağışla.
Haydi yaşım. Ocanı seçtim. Ocan. O kadar tesir etken sana. Oo, yardım etti, çok şeyge ögretti, doğrusını aytam. Belki de çalışma yerini de teklif edecek ileride.
Yoq, men o haqqında düşünmeyim aslında. Men, men tek keçmiş olğan vaqialar, umumen degende, bizim, bizim tarihımız aqqında tüşünem. O çoq yardım etti, çoq, çoqqa, çoq şeylerge meni ögretti. Em, doğrusını aytsam, men bir şey yazsam, netsem, ve oña telefon açıp, Bekir ağa, men mında bir şeyçiklerni yazdım, bir, Köz baqıp olursıñızmı? O iç bir vaqıt yoq demez. Elbet Zerabte de maña pek böyle yardım etti. Çoq, o da çoq köñül etti, doğrusını aytsam. Ayda, endi olacağı oldı. Oyunıñ qayndeleri öyle. Em Zair, em Sevilya, olarnıñ da işleri pek meraqlı, pek istidatlılar.
Yahşı, sağ ol. Çekişimlerin pek böyle meraqlı edi. Men tırışqanım.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol, Timur. Belki de sen de zamanları daa yaqınlaşırmız. Qısmet. Qırımda qalsamız, tırı qalsamız. Yaşap qalsamız.
Oldı. Oldu. Rejissör boldı.